Şepe, Baýdym aýdýan bagşyny tanadyňmy? Heý, tanaman näme.
Bu Aman bagşy ahyry. Hawa.
Aman Gowşudow soňky döwürlerde adygyp başlady. Geljegi uly bagşy. Hawa, hawa.
Oň oňat sesem bar, ukypam. Ýöne o barada diňleýjilerimize giňräk gürrüň beräýsek, has gowy bolarmyka diýýän. Aý, oň işi haýyrly. Ynha habarçymyzyň Aman bagşy bilen eden gürrüňçiliginiň ýazgysy bar. Diňleýjilerimize şony eşitdireris weli, bolar duruberer. Ol-a hasam gowy.
Hany ýazgyňy goýber, bizem eşideli. Bolýa.
Aman,
siziň bagşylygyňyz hakda öňem eşitýäs. Diňleýjilerimiz hem diňländir. Siziň aýdymlaryňyzy siz şu ýola nähililik bilen ulaşdyňyz? Men ýadyma düşýär, şo ellinji ýyllardan öňräk, şo ýer yranandan soňrak, şeýle bir ýaş oglandyk heniz, okuwa gitmeýän çaga. O wagtlar radio diýilýänem baryp seýrek öýlerde bolardy. O bir hili gara kagyzdan radio. Olam şeýle çalaja aýdardy. Ine şonda belli-belli adamlarda bolýardy. Şonda aýdym-saz agşamyna berýämişler diýip, şu çaga kak giderdik şo öz deň-duşjagaz oglanlarymyz bilen. Onam näme çaga bolansoň şo uzyn gün oýnap ýadalýanmydyr gara näme, şony diňläp bilmän uklabym ýene gaýdylarys-da eýýäm. Şunuň ýaly şeýle bir ullakan höwes bardy mende şu sazy şeýle bir şirin ýakardy gulagyma hiç ony aýdyp ýerýärsiňiz. Ynhany soň bir sebäp bilen şu öýümize dutar düşdi biziň şo ýadyma çonapmy nähili sebäp bilen düşenini. Çar diýibem bir şo döwürde bizde bolýady ýaňky şo tehnikomda-da okýady şu demir ýol tehnikumyň edil ýanynda ýaşardyk. Şol oglan ýaňky bize bir Edil bir ikije basyw öwretdi dutar. Şoňa şeýle begenip näme doganymam bardy-da, olam soň ýaly şeýle bir höwesjeňdi. Ondan biz ullakan alybilen zadymyz bolmady. Sebäbi olam bir sazanda däl, zat däl. Ondan soň ýaly dutaram biziňki däl şeýdip ara ýene açyldy. Onuň dördünji klasy gutaranymyzsoň pionerler köşgi bardy Aşgabatda. Onda-da ýaňky köp ýaş oglanlaryň halypasy bolan Bäşim Lallakow diýip bir dutar öwredýän ýaşuly bolup geçdi-dä. Muny köp Bäşim aga-da saýlap-seçip içimizden ýaňky bir topar oglan bolup bardyk, bir üç-dört sanymyz aldy. Şeýdibem ýaňky kružokda dutar öwrenmäge başladyk. A munda-da uzak maňa gatnamak miýesser etmedi. Aý bir ýarym ýyla deňin şeýleräk gatnadym. Ol görkezilýän, öwredilýän zatlara men ýüzüň ugruna öwrendim Mutazat. Ondan soňabaka näme, öwrenip ugradyňça-da köp zatlara düşünmek bilen bolýaň-da. Ol döwürde radioda-da ýaňky Molla aga, Pürli aga, ýaňky beýleki bagşy-sazandalar, güýçli-güýçli bagşy-sazandalar çykyş edip, biz onam diňleýäs-dä. Deňeşdirme ýüze çykýar welin ondan bärde ullakan bir alara zadyň ýoklugyny düşüp galýaň-da. Şeýdip, ondan başga ýollar gözläp ugraýaňda, öwrenmek üçin. Biziň, umuman, ýaşan obamyz şo Budýonnyň obasy-da. Ol obada şol döwürde bagşy, sazandalaryň bir meşhur sazandalaryň, bagşylaryň üýşen ýerleri-dä. Ynha, men ýatladaýyn şu sebäpden. Şol Molla aga pahyr şo taýda ýaşardy. Sahy Jepbarow şo taýda ýaşardy. Ondan ynha häzirki meşhur gyjakçymyz Atawlyýew. Ä, bi Jepbar han Sähedow, gyjakçy Çary Gurbanow, ä, Kiçigeldi Myradow, Giçgeldi Amanow, Ýagmyr Nurgeldiýew, o wagt ýaşdy ol Ýagmyr Nurgeldiýew, Soltan Jygaýew. Aý, garaz, hemmesi diýen ýaly şo taýda ýaşap-da. Ondan ol obada eger-de bir sähelçe şol ugra seň ukybyň bolsa, Söýgiň bolsa, ol bagyşladanyny bolmazlyk mümkinem däl boldy. Bu hiç şoň ýaly ýüze çykýar-da pikir. Bagyşlaň, şu wagtlar çeper öwüşginleň gözden geçirişleri, festiwallaram köpräk geçirilýär diýdi. Şol döwür bir hili gyzykly döwür. Şo döwürde şu saza bolan höwes ýeke bizde-de däl, ol bütin halkda. Şol pylan ýerde bagşy aýdýar diýseň, şol bütin oba bolup sürler barlardy şol öwürde. Ynha, meň birinji ýaňky aýtjak bolýan zadym şo elli ýedinji ýylda Aşgabat raýony boýunça festiwal geçirildi. Ine, şonda men aýdym aýtmaly boldum. Özümem bir on iki, on üç ýaşly oglan. Hawa. Onnoň özüm bir ekabyrrak bolamsoň, bu töweregimdäki sazandaramyza göwnüm ýetenok. Hawa. Şoň üçin onnoň Bir tans gülüsini tapyp, meşhur gyzakçymyz Ataglyýewiň öýlerine bardyk onnoň. Şu sebäbem şoňa bir ýanymda gyzak çaldyrtmak, şoň bilen çykyş etmek maksady bilen. Ataglyýewçem diňledi, etdi, gördi, elbetde, olam razy. Hä, mümkin, şoň ýalam bolmagy mümkin. Onnoň razylyk berdi biz. Şeýdip, ynha, şo ertesem. Şu festiwalda Ata Lütfi bilen çykyş etdik. Şonda-da men Gözelim diýen aýdym aýdypdym. Ynha şoň ýaly hadysadan başlandy. A soňam näme, ýuwaş-ýuwaşdan şol dowam etdirip gidip otyr. Çary Alladurdyýew häzirki gyjakçy bilen duşup geldik. Soňundan oba Dörtgulyň ünsi bar, Agamyrat Durdyýew diýip, ynha oň bilen. A soňabaka ondan Mäne Garaýew bilen duşduk. Soň çagyndalar barmy şu adam bar olaryň Amandurdy Mürçäýew indi köp ýazgalamda şolar kowgam berýärdi gutardan. Owo şeýdip munä şolar ýaly bilen öz ara duşuşyp öz ara sünnäläp sazlary üstünde işläp aýdyşyp ýa toýlara gidip eýdip şuň ýaly bahanalar bilen ýuwaş ýuwaş näme ösüşler emele geliberýärler. A siziň ilkinji ýazgylaryňyz haçan boldy? Birinji ýazga baranymyz elli dokuzynjy ýylda bolupdy. Ýöne biz irden barypdyk ýazgy etmäge. Ýa Sary Alladurdy ýykyljakçy, Amannurdy Nurçaýewiň salanda. Şol bärki ansamblyň jaýyna giremizde Pürli aga otyr. Şol onnoň bize aýdan zady, Oglanlar, şo çekimiňizi Leýadan pes çekmägöriň diýipdir. Ine şolam bize bir şeýle bir goltgy boldy, birhili özboluşly huzur berdi diýen ýaly. Ine men şonda ýazdyran aýdymlarymdan galany häzir hem efire gidýär ol, Açylmalymy diýen aýdym. Ol aýdymam men Bolmuşam diýen sazdan özüm işläp, özüm aýdym edipdim ony. Hawa, ine şaka deňiş şolam saklanyp gelýär. Şu wagt siz näme kär edýäňiz? Men indi muny ýene yzyny dowam etdirseň, onunjy klas gutaryp uçilişä girdim, sazçylyk uçilişesine. Onnoň şol arada armiýany gulluk edip geldim, ony gutaryp geldim. Onnoň ýene dowam etdim. Onnoň şol bir näsaglyk bilen, ýaňky altmyş altynjy ýylda men bir aýdym-sazy goýmaly boldum. Onnoň şo altmyş ýedinji ýylda Umuman, ýagty aýdym-sazy goýup, demir ýol işe girdim, demir ýola. Şo demir ýola işe girip, o taýda-da, näme, şo ýuwaşdan başlap, onuň zawodyny, tehnikumy gutaryp, şeýdip, işläp, häzirki döwre deňiç şol demir ýolda işläp gelýän. Indi hany ýigrimi üç ýyl doldy şu ýyl. Altmyş ýedinji ýylda indi ymykly şu dutary elimden goýdum diýen ýaly boldy-da indi. Şol ýyllaryň içinde şu on ýyllapdar elime dutar almadyk wagtlamam boldy. Soň aýdym saza haçan başladyňyz? Şu segsen bäş ýa segsen alty indi dogry ýadymda düşenok. Şo Mylla agaň ýüz ýyllygy geçirildi. Şony uly dabara edip geçirdiler-de şony. Birinji parkda. Ondan şonuň dabarasynam ýazgyda görmeklik maňa telewideniýede miýesser etdi. Şony diňledim. Şol benneň şo döwürde bolan sazandalaň şeýle kynçylyk döwürde şu sazy şeýle ösdürip, şo kynçylyklara döz gelip, şunuň ýaly derejelere ýetirendikleri, onnoň şu döwürde bolsa biz dogrusyny aýtmalylaýmyş, şonuň bir edil doly dowam etdirip bilmän durşumyza men şeýle bir neme etdim-dä, şu, şol ýaňky şeýle hyjuw döretdi mende täzeden. Şeýle bir joşgun döretdi. Ony aýdyp goýar ýalylar, ony hiç ýöne düşündirer ýalylar. Ondan şol döwürden başlap elime dutar alyp ýene başladym men. Şol segsen altynjy ýylyň noýabrynda Atawlyç halypamyzyň sazandarlyk etmegini hem, ýaňky oglanyň sazandarlyk etmegini de bäş sany aýdym ýazypdyr. Indi diňleýjiler ony eşidýändirler. Şol Kimiň ýary sen sazlanyp, ondan Atawlyçyň Mürşit sany aýdymyny Mylla aganyň dutary Sahy bagşydyr we ýene-ýeneler-de. Şu şaka deňiş ýigrimiden geçip gitdi aýdym. Menem indi ýazdyran aýdymlarymda radio, radionyň üsti bilen diňlenýändir. A emma döreden aýdymlarymam bolsa, aýdymlam, sazlam, ol otuzdan eşdiň. Siz nähili gara işleýäňiz şu täze tarpdan döredýäňizmi ýa-da öňki aýdymlary bir hili täzeden işleýäňizmi nähili gara? Her döredijiň bir öz usuly bar. Men bir sapar bir aýdym eşitsem ýa saz eşitsem, Bir gulagymda galsa şoň owazy ýa-da owaz ýitip gitse, ynha bir belli bir wagt geçýär onuň şoň esasynda bir zat emele gelýärmi? Bir hili kellede işleýär ýa-da onuň şoň esasynda bir zat döräp gidýär. Şonda meň kellämde şoň surat emele gelýär. Şol şo duran surat emele gelýär. Ýöne şo ma maňa şony tapaýmak galýar. Onuň şu dutaryň perdelerinde şony tapmak galýar. Başga men şonda kynçylyk göremok. Özem el uzak wagta-da çeken-ä ol. El derrew bolýar. Soňky döwürde şular ýalap boldumy siz? Ondan soň edebiýat sungatda ynha Bibi Orazdurdyýewanyň bir goşgusyna gabat geldim. Görsem diýen goşgusy. Men şonda şu öz gylygyma, öz düşünjäme, öz tutýan ýoluma gabat gelýän pikirleri gördüm. Şo goşgyň ugruna şeýle heň döretmäge başladym. Belki şony çalyp berersiň? Ynha, elimde dutar, men bir başagazyny, bir küpbesini görkezeýin onuň.

Aýdym-saz bilen nähili indi gelejekde nähili iş salyşarsyňyz? Diňleýjileriň köpüsi şuň ýaly duşamda, ýolda, yzda näme üçin kän telewizora çykaňak diýip sorýarlar. Hawa, şuň ýaly soraglar ýüze çykýar-da. Hawa, onda men näme bu köp zat özüňden çözülen agam ol. Bir bagyş sazana diýlen zat bir idelse-de gowy-da. Ýöne biz özümiz indi atalap durmaga biziň ýaşymyzam bir oňa bir gelşip duranok dogrusy. Owalda o meselä şoň bilen baglanyşykly näme telewideniýäň bir öz degerli işgärleri bar. Bu zatlar bilen gyzyklanmaly, etmeli, idemeli, gerekli ýerinde bir habarlaşyp çagyrmalymy. Indi o mesele şo zatlardan çözülýär. Ondan bir näme şo zatlar seýrek bolsa bizem seýrek çykyş etmeli bolýas. Belki ine şu wagtlar täze täze ansambllar açylýar daýyplar belki şolara dagy girmek niýetiňiz dagy bardyr. Äý, idelse, edilse näme, bu sungat diýilýän zat şeýle özüne çekiji zat. Onuň gürrüňi ýok. Seň nirede işleseňem ýüregiň şol sungatda bolup dur. Ol aýrylyp bilmeýäň ondan. Näme, o durmuşda haýsy ugurda peýda berseň şol ugurda ulanylsaň gowy-da. A eger-de şoňa bir talap bar bolsa, mejburlyk bar bolsa, gerek bolsa, o men garşylygym ýok oňa. Ýöne şu ýagdaýda şu wagt bir soralyp idelýän zat ýok-da, onda näme, işläp ýörs. Gapdalyndanam şuny dowam edip ýör. A galanynam görüberýäs gelejekde.
Bä, bolsa-da Amanyň bagşylyk bilen yhlasy zor.
Wah, zor-la. Ýöne şo zoruňy durmuşa geçirmekde iş bar. Şeýpem diýene, hawa, öňler aýdym-sazyň garamatkeşleri halkyň içinden ýetişen zehinleri gözläp tapyp, olaryň zehinleriniň hasam taplanmagy üçin şert döreder ekenler. Olar soň ussat adamlar bolup ýetişer ekenler. Şu wagtlar näme üçin şeýle edilmeýärkä? Dogrudanam, bu sowal örän ýerlikli sowal. Belki biziň sungatymyzyň, edebiýatymyzyň häzirki döwürde pajarlap ösübermezligem, biziň kadrlary kembaha garaýanlygymyzdan bolaýmagam ähtimal. Dogry.
Ýogsa Amana-da sähel goldaw berlip, kömek edilse, oňat bagşy bolup ýetişmegi mümkin ahyry. Hawa-wa.
Belki, bir mesele bardy, degişli guramalardyr adamlar alada edä ediler-dä. Belki, şeýle bolsun-da. Gel, biçe bolanyna görä, Aman bagşynyň aýtmanyny diňleýjilerimize birki sany aýdybam eşitdiräýeli.
Ol-a tüýs ýerine düşerdi.